Ie, croeso ato ni i Gastell Cerdydd, lleoliad tafwyl sydd yn dechrau fori ac yn para wythnos gyda llaw. Wi yng nghwmni un person sy'n mynd i fod yn perfformio fori, Heather Jones, uh, ar y llwyfan tu ôl i ni. Ie, tu ôl i ni, y llwyfan bach, dwi'n um, headlineio am hanner awr wedi chwech y nos. gobeithio. Ac um, yeah, dwi'n edrych ymlaen. Dwi erioed wedi canu yma o'r blaen, so uh, dwi'n gobeithio bydd yr hael yn dod allan. A fel rhywun o Gaerdydd, yn falch iawn o gael chwarae yma? Wel, wrth gwrs.
Um, i, I fod yn onest, nes i dechrau yma yn y castell yn cael gwersi canu yn y Black Tower ac oedd um, y thrawes fi mor, yn canu mor uchel, oedd wedi rhoi hi yn y Black Tower. Fel eto Jacobi oedd hi'n Da iawn. Ie. Ond mae ma' eich enw chi ang- ynghyd â nifer o enwe mawr eraill o ardal Caerdydd, pobl sy'n byw 'ma bellach, yym a'r waelod llythyr sy' 'di cael ei hala at Gyngor Caerdydd heddi. Wel dwi'n meddwl bod yn bwysig bod ni yn cael rhywbeth yn yr iaith Gymraeg yn y prif ddinas, yng Nghaerdydd. Yym does dim lot yn digwydd i'r cyhoedd rili. Dwi'n gwybod bod fi'n ga- gorfod mynd i Duke of Clarence neu rw- rywle, Clwyd y Bach neu beth bynnag dros y blynyddoedd i gael pethe yng Nghymraeg, ond Mae'n mae'n mae'n bwysig denu pobl i mewn o tu allan. Fel o'n i yn pan o'n i'n dechrau off uh, yn yr chwe, chwedegau, um, mynd i weld pethe Gymraeg ac yn meddwl, waw, mae hwn yn ffantastig. A mae lot o bobl yn, yn, yn, yn Nghymru ac yn Caerdydd ddim wedi clywed yr iaith Gymraeg o blaen, dwi ddim yn meddwl. Da nhw ddim yn deall beth sy'n digwydd. A mae, mae digon o pethau yma i bawb, dwi'n meddwl. So, mae'n rhaid i ni rhannu gyda nhw mewn ffordd. Yn sicr, mae presenoldeb tafwyl yn mynd i gael ei deimlo fory, yn dyw e? O, dwi'n siŵr, dwi'n siŵr, ac um, you know, dwi'n gwybod am rwy'n sy'n dod o Lundain, just, just i weld fi a, a, a Geraint Jarman yn, yn chwarae. Mae ma gyda ni lot o pobl tu allan i Gymru sy'n hoffi um, pethau Cymraeg, Ond yng Nghaerdydd, dwi ddim yn meddwl bod, um, bod nhw'n cael chwarae teg mewn, mewn ffordd i weld beth sy'n digwydd, i, i weld y cynhesrwydd y pobl sy'n siarad Cymraeg. Mae rhai o bobl o Gaerdydd yn meddwl, o, oh, dydy e ddim yn sy'n ni, you know, cadw draw, ond... Um, e- Angen mwy o waith gyda phobl Caerdydd, felly? Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl.
Na ni.
Wel, uh, mae Heather, fel ni'n gwybod, yn chwarae mewn fori fan y gloch eto? Hanner awr wedi chwech. 'Na fe, cofiwch.
Yym, ond dyma flas i chi o'r hyn allwch chi ddisgwyl o Ŵyl Tafwyl ar hyd yr wythnos nesaf.
Helo! Llinos y Sara Mai 'da ni, a 'da ni'n gweithio i Menter Caerdydd. Ni sy'n gyfrifol am Ŵyl Gymunedol Cymraeg Caerdydd, Tafwyl. Mae'r Publ Lot yn digwydd penwythnos yma, a dyma gip olwg i chi ar rai o ddigwyddiadau'r wythnos o gwmpas y brif ddinas. Mae 'na lwyth o weithgareddau yma yn San Ffagan am Amgueddfa Werin Cymru yn ystod Wythnos Tafwyl. Pam na ddewch i lawr Sul y Tadau i drio gyrru tractors, heb oca, neu hyd yn oed saethyddiaeth? Neu, pan fyddwch chi draw i Ysgol Maes Tir ar y deunawfed o Fehefin am sesiwn Pwys y Tŷ Drws efo hen bennaeth yr ysgol. Ac, os dach chi o gwmpas ar yr unfed ar ugain o Fehefin, efallai y welwch chi Sali Mali'n crwydro ar hyd y lle. Ond cofiwch ddod â phicnic. A hyd yn oed os mae'n bwrw glaw, mae 'na dal ddigonedd o bethau i'w wneud yma yn Staen Pagan. Mmm! Ond dyma beth sy'n digwydd yng nghanol y ddinas. Os dach chi'n chwilio am bach o gomedi, be am noson allan yma yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter yn Nhreganna ar nos Fawrth am noson gomedi giggle? Ac os dach chi'n ddysgwr brwd, be am glonc yn y cwtsh nos Lun? I chi ffans o gerddoriaeth Cymraeg, be am ddod draw i Clwb Ifor Bach nos yfory lle bydd yr Odds, Eryri a'r Seiliog a DJ Make P yma a gewch chi ddathlu pen blwydd clwb yn 30. Peidiwch â phoeni os dych chi methu dod i'r gig yn fama achos mae yna llwyth o gigs yn digwydd yn ystod Tafwyl a'r rhan fwya o nhw digwydd draw yn fanna. Lle gwell i gynnal gŵyl na Castell Caer Dydd? Darn o bwysigrwydd hanesyddol yng nghanol y ddinas a chartref tafwyl eto eleni. Bydd stondinau, bandiau a llawer mwy fan hyn, dim ots be fydd y tywydd, y byddwn ni yma, felly newch siŵr bod chi!
Dyna i chi flas felly o yr hyn sydd yn digwydd yn Tafwyl a, ac ym mle hefyd. Nawr, rhywun sydd yn perfformo yma fori um, ac wedi gwneud o'r blaen, fi'n deall, yw Mr Hugh Chiswell, wyneb y llais cyfarwydd. Na ni, na ni. Yn edrych mlaen ati, Hugh? Yn edrych mlaen yn fawr iawn, ie. Yeah. Gobeithio am dymach o dywydd er wisiwn ag oedd oedd hi'n hyfryd mae'r tro diwetha hyd yn oed yn y glaw. Mm. Oedd hi'n wych a ni'n edrych mlaen at yr un llwyddiant leni gobeithio. A pigo lan ar y pwyntiau sydd wedi do, codi yn y wasg yr wythnos yma. Mae'n ŵyl, mae pobl yn teimlo perchnogaeth ohoni, yn dyw? Wel, mae traddodiad erbyn hyn, yn dyw? Mae wedi sefydlu go iawn. Mae, oedd hi'n rhy fawr o ŵyl i'r hen gartre, yn doedd hi? A felly dyma symud i'r lleoliad ysblennydd hwn nawr sy'n sy'n siwto dim roed bach o bach o urddas i'r i'r peth a a golygfeydd gwych ar gyfer cwmnïau teledu ar gyfer eu cyfweliadau ac yn y blaen yndyw e? Felly ie na gobeitho gewn ni'r un llwyddiant ble ni ag o'r llynedd. Ac felly fel tad i blant ifanc hefyd bydde di'n gweld defnydd a mwynhad o'r ŵyl? Wel, bydda, bydda, na, dyna fydd yr uchafbwynt i fi. Wrth gwrs, mae'r ferch yna, Mari, mae hi'n canu mewn côr am bump o gloch fory, felly... Honna'r gig pwysig, de? Byddai'n siwr o fod o flaen y llwyfan ar gyfer honna. 'Na fe, wel, pob hwyl, fi'n siwr bydd hi'n gig gofiadwy arall wrtho ti, Huw. Diolch O Dafwyl am y tro, neu o Gaerdydd yn nes bod Tafwyl yn dechrau'n swyddogol ife, lan atoch chi yn Nhafarn y Rhos. Nawr, i ni'n ôl yn Ngŵyl Tafwyl, a'r lleoliad y maes wrthi'n cael ei osod fel chi'n gweld. Mae wedi dechrau bwrw felly ni wedi dod mewn i'r babell llenyddiaeth, a gyda fi mae pobl sydd yn gosod digwyddiad yr wythnos nesaf, Osian a Rhys. Soniwch beth yw'r digwyddiad? Yym, wel, Bragdy'r Beirdd ydy ydy'r digwyddiad, a mi gychwynnon ni Bragdy'r Beirdd nôl yn nwy- yy 2011 um, a er mwyn cyflwyno barddoniaeth um, i bobl ifanc sy'n byw yn y ddinas sydd yr un oed â ni um, ac rydyn ni'n awyddus i gael cyflwyno'n barddoniaeth uh, iddyn nhw um, a felly da ni bob rhyw dri neu bedwar mis wedi uh, cyflwyno'r noson um, lle, da, lle da ni um, a gwesteion fel uh, da ni wedi cael Llyr Gwyn Lewis um, a Neirin Caradog oh, rhyw fardd sal iawn, sal iawn Yym yym ymhlith eryll yym i i gyflwyno barddoniaeth a ni ga'l cerddorion hefyd i i gymryd rhan yn nosweithie a ma'n ma' nw'n cynnal yy ca'l eu cynnal yy yn y rocking chair yym sy sy'n g- yy dafarn yy Caribïaidd yn Nglanrafon yn Caerdydd so ma' 'na ryw naws arbennig i'r noson lle ma' pobol yn ca'l yy ista lawr efo cyrri gafr a red stripe a clwad yy barddoniaeth Gymraeg. Mae'n swno'n noson bonkers os nad eclectic, Rhys. Wel, fydd y nos Wener nesaf yn sicr yn eclectic achos um, hwnna di'r noson sy'n cloi yr wyl gwyl tafel wedyn. Mae gennym ni Aled Treon, um, DJ um, Pobol y Twll yn rhoi'r yr elfen gerddorol. Wedyn fydda i, Osian a Catrin yn neud ambell gerdd ac wedyn i gloi, um, mae gennym ni fo Rob Glyn, uh, cofi gocni, a um, hefyd yn, wel, chydig bach o um, Dychwelyd hen ffefrynnau a llwybr llwythog yn dod a wedyn fydden nhw ella'n cadw'r beat i ambell gerdd gobeithio. Ie achos mae nhw ag Ifor wedi cydweithio yn y gorffennol hefyd yn dyn? Yym fo a a finna a Catrin a o- bosib Osian hefyd ydyn yy. Felly 'dan ni'n gobeithio fy' 'na yy yy perfformiadau unigryw. Mi fydd 'na yn sicr. Wel yym yy perfformiad fi ddim yn rhy unigryw yw'r gweithdy bardd plant i fi wneud fan hyn am hanner 'di deuddeg, plug arall. Dewch i Fragdy'r Beirdd dydd Gwener nesa, ond o Dafwyl am eleni, nôl atoch chi.